yaborete nonya nekero nachete omomura oyone nonya arenge. Naende buna nkogenda, naende buna nachete ngakora ngatomerera korwa mwa- mwa- mwoyo onyore obokong'u, buna twakoranete nkagenda na omwana oyo nabo nabo namotigete kare. Omwana oye ekero tokomonyora, konya ogundire, otiokire nonya abegete obuta chiaye mobere, ne chianga chi'esukuru, konya ochonchorekire obeire chinyama chioka. Ebe arenge gokwana ng'a omwana oria aiti ekafara, arusire egento tokoroka ng'a kafara, yaani ekere orake ekeng'wanso egere otenenge. Omorugi one yatwarete obwoba ase engencho y'ekenyoro, naende nachire gosaba okwabera, ngoteba bamwabere ase engencho atwarete obwoba, akaminyoka, akarora ng'a araitwe. Naintwe tokumeti na nintwe abagacha koira tokonywa ebimarwa, gose bono naki togocha kogenda gochia, ee. Tobe kure ulinsi ya kutosha, kwa sababu hakuna ulinsi hapa.
Oyo bono iga aichiete echela. Bono buna aichiete echela nacha ache korwa otagocha gokacha monto ore boronge na omobuya goika arie rigwa mariba, agwene tachi koirorera amang'ana ekabira eyio ekekogera intwe ntogochi gwanchera amang'ana kabira aya agenderere. Ase ekenyoro gagochia kogenda ekabira eye goika bono rorio tokorwa togokora ki? Torwe esambu, abande mbachie kogenda ebinto ekabira eye bikogenderereka korwa. Ase eng'encho ebinto ebi biabeire ebibe mono ntogochia gwancha abana abake, bono omonto ogochia koba abana na obogwasi gwasi moira aye, mogende mogondo morende abana isiko. Eh intwe bono inche ritang'ani egento ndasabe naende ng'iranie Nyasae mbuya mono mono, ekiagera eripoti nabo yachete mono ng'a omwana oyio rende abairete ng'a nomomura oyio yono omoirete, bono rende yatege time naende abanto mbatwarete tension enene ng'a mbaegene ng'a tari ere, abe amasi koira mono ng'a nere ekiya abagaete ng'a na maybe nabo egetoka nere omoirete ekiagera nomwana oye, rende konyora activities omomura otebire nare koiba mwane ekiagera. omwana buna agoeta nse anchera, omwana nabo okonyora aro igo tabwate niyo aye agochia koiba omwana, naende goikera achie goikera ng'a ngochia komoita arenge. Lakini ngosaba iga, chibu namokonyete, ase engencho gutangwa bono taiyo, gutanga aiyete. Mwanche omoringereria, naboigo mwanche omotegereria. Ah, oyo ore bosio yaito nere ise omokagerwa oyo iga okorete ring'ana eri iga, nere tiga aratwere ase igoro y'omwana oye, naboigo oirire chingaki chinkong'u mono goika ase omochie oyo iga. Eh, tiga tomoe ribaga nere atote ing'aki akorokwa, erio atote ing'aki amanyete omwana oye. Karibu sana, ase amarieta ing'aki korokwa?
Inche ase amarieta nkorokwa Otuoma Albert. Nigo inde omogendi bw'epigipigi, nongobe keroka, nomwana nomwana oyo okorete emesiteki nere nomwana one, nere omomura one omonene. Omwana oyo omwana oyo iga, nigo akora amatemu omwa- omwaka oria, korwa esukuru ya Kegogi, naende akanyora amaksi rende nkarengereria ng'a omwana oyo tiga naramoa metienyi ebere atimoke, ase enka aria yaito mokwerero, egere ase eng'encho konyora asomire emiaka eye yonsi gocha mpaka akorire akorire akori- akorire form four, nkarora tiga agutoka ake egere egere na inche ndigerie chibesa moirere moirere kosi ende, egere akacha gwekonya. Ng'a nokomotiga. Ase enka y'ana aria ase mokwerero, ebikesi biabire bikorwa ase omogambi bigocha ase 'nde bigontuomera, nabete ngocha ekesi egetang'ani eki bakwana kia ki'ebinto aibete, natebetie omogambi inche ebinto ebi nabo nkobiakana ase eng'encho omwanana oyo one, ngatebia omogambi morike. Rika nse. Kobua kobua ayio nkanyora ng'a omwana oyo oyo nyuma totareti gokwana ekesi ekio, ekesi kende giachire ng'a naende oitire omwana ase ekenyoro, obekire omwana egunwa ime, bono naende nasinyorwe komanya ebikesi biabire goetania bibere. Bono eyende na omoichano omonge, abanto baminto, nigo nkobasaba mong'abere ase eng'encho ya amagoso nabo are, amagoso naya omwana, na ekenyoro gionsi, mong'abere. Mobere efamiri yane eye yatigara, ase eng'encho mbarabwo batigara ang'e babere, bagosoma emanga, inde bache bagende esukuru, nabarabwo gose kare mbache gwekonya.
Mwana oyo iga ng'aki abeire gagokina ko- ko- korwa ogokina kwaye gocha gocha, mbwa ki abeire gagotwara? Korwa ogokina kwaye inche buna namokinetie, na omwana ore omwana omuya, naende na omwana omong'aini. Neri omwana otari gokwana, naende tancheti gosori moono, naende tancheti koba nase abanto abange, eyanchete koba bweka, kobua mono ekero oramokwanere agokwane amang'ana abere naende okire.
Ochando onde noranye gotwara gose korwa ase enka maybe omoete stress aebia ekero otamaete akaba kagokwana ebinto biaye mbiri korwa ekana. Bono inche egento natebe ase eng'encho namosomi namosomi korwa arenge omoke. Naende namoikirie ekerasi y'ikomi na kabere, buna akorete iga, timbwati mochando nere, natebe gose nimochandete, timbwati mochando onde nere, naende nonya ng'ina inche tinchandeti family yane nabo nyeanchete yonsi iga, eh. Ekero naakeretigwe esimi, nabo nabete na omoichano, ng'a omwana oyo iga nere okorete, lakini rende bono ase eng'encho DCI yoka yachungusire. Bono goikera bono iga batebire ng'a omwana o Ephraim nere oitete omwana o Praphim, na omwana oyo iga omwana o Praphim, na omwana ng'a anchete ogocha mwana aria inche, gose timoroka- timomaeti gose Praphim akorokwa. Inye momaete nkomoroka Phibitini, nkomoroka Phibitini ase eng'encho erieta erio rikomachia gocha, Praphim nkabeka rikaba Phibitini buna omwana omwana ng'a anchete sana. Nabo agocha mwana aria ki nachire ki narure kare oka naikire aria, nabo agocha kang'igwete nachire na epikipiki nabo agocha. Omwana oye ekero aborete asirete korwa ase enka eye iga nkoaigwete abare eyio. Ekero omwana oye asirete korwa ase enka eye iga naigwete abare eyio, omong'ina one nang'akerete esimi, naende ekabua kobua mono konye nko rituko rikobwatia nkaika aa. Naigete aa, ngacha rende naende abana ba abana bakondiboti abana bane mbaro abake bagachaka kondibotera ig morango ng'a omwana bravin nakorete ki, omwana bravin omanyete tata nasirete, Kobua mono omong'ina omong'ina aende komoboria rende omwana private ng'a taratoka, amotebia ng'a aye omwana private tarakora ki? Taratoka. Na inche mambia yaye ki bwakia, nkaboka nkacha ase efamiri ya omwana private, nkacha koba ko- kobaboria ng'a naki bono private akorete ki? Asirete ase eng'encho naigure abana bande botire na korwa mwane bande botire. Bono kobua mono. Nkabo bagantebia ng'a omwana nabo arwete esukuru, bakandia boti gocha gocha buna omwana atete akabeka ebitabu abunka, agasoka agasoka bono nonye nanchete omong'ina tarenge ororo omong'ina omong'ina oyio ore ng'ina koro tarenge oo ere konyora osokire, omwana agacha akanyora emirango esiekire lakini rende akabeka ebitabu omorango. Nabo ng'ina koro antebetie, aga ende bono akamanya korwa agantebia ng'a. Omwana oyio buna achete akabeka ebitabu abwo, omwana omwabo kagocha akanyora ebitabu nabo bire omorango, lakini omwana takoreti ki? Taiyo. Buna aborete iga engaki eyio iga omomura oyo bono oareka. Buna omwana oyio aborete nonya ekero nachete, omomura oyo one noarenge. Naende buna nkogenda, naende buna nachete ngakora, ngatoma korwa mwa mwa oyo onyore obokong'u, Buna twakoranete, nkageenda nomwana oye na nao namotigete kaa. Nonya gokwana igoro ering'ana eri nyomba igoro y'ekero mogokwana rende omwana osiri moina ng'aki. Kobua mono ase eng'encho inche bono ngocha buna ngocha naika kaa naende nasoka, omomura oye tingochaka komoboria ase eng'encho tinkagete ting'a nakore bo. Lakini rende bono ng'ina buna aroo. Ere buna agateba nabo agocha omoa endagera, nabo akoria kawaida tari komotebia kende. Eh.
Morugi ogo taiyo ng'ai agenda. Omorugi one yatwarete obwoba ase eng'encho y'ekenyoro, naende nachire gosaba okwabera, ngoteba bamwabere ase eng'encho atwarete obwoba, akaminyoka, akarora ng'a araitwe. Bono omwana obo oenekerigwe gokora ring'ana eri iga, buna aye omoibori inki ogokwana?
Inche tinkonyara goteba kende gochia ase efamiri natebe efamiri eye gaki ng'a pole, naende ase eng'encho omwana nomwana nanchete tari omwana tari tari arenge oyoino omwana noyo one osirire bono, ase eng'encho omwana oyio nimwana akabeire nabo agachire omwana onkwania, ingotebia efamiri pole, ne ecommunity pole. Naende bono amache agaitwa kera egaki tintokonyara naende konyachora.
Aria ase akare inki ebirengererio biao inki birabe aria ase akabekire bono? Inche ngoteba iga, onye yaikeire ng'a DCI yaye yanyorire abo- o- e- uchunguzi yakorirwe yanyorekana nere obwate amagoso, tiga asibwe emiaka yaye. Ase ase generation eye abonige buna aye omoibori bono nekiega giakonyorire, inki oratebie abaibori bande igoro y'amang'ana buna aya? Inche na-advise abanto b'ekenyoro aiga baria bande bakobwate chia Brian aba- aba- aba- abaisi baria babere bako- bakonyinaera enyasore buna baki baika goteba, baria bakonyina Brian enyasore, motige mwarorire egento kiaba kiabera Brian, onye mogochi gotiga, naende nonye mokobwati omokondo oyo naende mosibu. Asante mbuya mono ase amarieta nkoroku Bernard Omwenga,

Omwana oyo rituko riange ri'Aramisi nigo arwete sukuru saa sita na dakika tano. Agacha mpaka mwabo, akanyora abaibori ba bamura bakogenda berigeria, mbaiyo akabeka ebitabu buna akobeka botambe, akarusia eyuniform ebitabu abwate, akabeka abwo akana gochiesa isiko. Omwana oyio gochakera rituko eri ri'Aramisi nari atoborete, twateemire komorigia amakori ime. Goaka echisimi goeta goeta, omwana oyio nabo atoborete. Rigoika Jumaine, tokirete iga, tokaigwa omwana oyio otokire enyomba etamenyirie ang'e ne ekanisa mokwerero, jumatano. Tokogenda baka ororo tokorangeria omogambi, omogambi okobugia esirimbi, tokonyora DCI egocha korwa manga. Nyomba egotagorwa, tokanyora omwana oino aboire ebuni, noabekire ime. Togatibitisa buna ekenyoro tokanyora omwana nere oyio. Tisi yaye ekagenda nere, omwana oyio nairetwe mpaka mochari Kisii, teaching and referral mochari. Agakorwa postmortem igoro, Amachibu akaorokia nigo atibongire, ee, goetera chinyasore chiabo chire ase ekenyoro, ee, na ofumierie gwao kw'ense goeta ng'a omwana oyio asangeire agaitwa nabaanto, nigo aitire nomo kwana oyomo. Ase echirani yaye ensemo iga, Mwankwano oino aroka mpaka amaboko a tisi yaye, uchungusi negendererete, bachire bakorire uchungusi yabo, bakorire buya batebire totimise amani. Narenge kobasaba buna abanto bane b'ekenyoro, tobwaterane tobatigere chingaki chiabo bakore egasi. Na intwe tokore ayaito buna ekenyoro, motobwate ase na gotosiira rituko ria Chumatato omochango, tomorete na komania Chumaine. Narenge gosaba iga, naki togokora ebinto ebinyoro bigenderere gekoera ekegori eke egeke kiabeire ekebe? Tobwaterane egekogera amarwa abuchire ebinyoro. Enyasore noe koonigu chipaara, buna inche omochemani nkobekana emekakati yane buna togokora amatanga aya, bari bakoonie eye enyasore, marwaro taiyo kenyoro kiane, ako abanto bakonywa bare oo, enyasore nere ere oo. Ase eng'encho abagaambi babeire nse. Tingochia gwanchera na kenyoro gesiire na intwe tokorete ki? Toroo. Abaminto tari bo? Ee. Twarenge gosaba iga. Onde ogotoka nabwate egento buna eki enyasore, ogochore ekemo. Aite ong'anye gose otige. Tokoumerana before totaraika Jumatatu ning'enderete koba miti, oche ontebie Bernard nko ninde konye nyasore, lakini natigire, naende konye ngotaka ande gosiba, nere kogera mwaigwa DCI buna yateba, anywete nyasore baka araire nomobere tamaeti gose nakorete ki? Naraire noro. Onye tari enyasore, gotanga omwana oyo nasira? Na omwana oyo abaminto nigo are emiaka ene, etano. Oyio nomwana ore omoko otamaeti kende kegendererete amalaika y'ense eye. Mm. Okay, bono ning'anete kobo- koboria amabori abere atato iga Mbuya mono. ah, ase eng'encho y'okoiraneria Eh, omwana oyo iga ndiye aborete korwa ase enka yabo Omwana oyo akore aborete rituko riarenge ri'Aramisi, na riaruete sukuru ekorokwa Emanga Primary, Mm. Chinsa chiarenge isano emo na echitageka isano. Akogenda mambia naende oirana amaroro. Akoenda maambia oirana amara- mogaso takoirana.
Mwana one abaibori baye mbarabwo. Omoibori oyo omoibori et- omo- abo are- arenge are single mother, eh, mama omwabo buna oroche okwerigia rikore, are Saudi. Ng'o bamenyete nere kaa? Ebamenyete na ng'ina koro na isekoro oria, na sokoro yaye. Okay.
Mm. Ah, bono rituko eri iga agocha gosira gose rituko eri ako- akobora ngaki ki abete gakorigia kobaka chingaki ase tigotoka
Obeire gakorigia korwa Jumaine erio, koru- obeire gakorigia korwa Aramisi eyio, bakachete gotoka Jumatano, chinsa inye, nenusu.
Erio agotoka ng'a, Eripoti kiachete gocha baka ekao ene ki ng'a noakare ase enyomba eye? Eripoti yachete, ee, omogambi abegete chibarasa ang'e ibere isato, oyio agaika rituko ria Jumaine botuko iga ang'e saa kumi na mbiri saa kumi na moja akarikera omogambi emessage akamoteberia kwabwate emeeting aria, inche narenge oyomo obo ase omwana baria ase baria baitete. omwana oria. Gaki omoagaambi norigenchere ore orankaabe, nabo emessage eyio egokora ki? Egoteeba igo. Omogaambi akamoteebia, Togontebia rende aya ning'o? Akamoteebia amarieta aya. Akamoteebia, Bono nore suabu ase omobegete mwaondo nakorete ki? Naro? Ee. Ekero ekio giaika, Erio erio omogambi aigete rituko erio, akabugia esirimbi, abanto buna intwe b'ekenyoro togacha amo, tokaenda ki ng'a nekeene omwana oino aa noamobegete. Ero neripoti aruete ase abegete omwana oyo. Ee, nere eripoti aruete, naende ere clear, naende ekareta obosaiti boisaine, naende ekeene abaminto ntwamonyorete rogo. Korwa ase enke iga y'omwana oyo iga mpaka ase obo omomura oyo iga, ee, obware ki boroo? Korwa enke eye y'omwana oyo aa. Nyagosira bakamwa omwaribu ere twenty metres. Igo tari are. Tari are. Ng'aki buna echiama ning'aki omanyete omomura oyo?
Omomura oyo buna intwe kenyoro ntoramomanya mono ebe akamenyire keroka amo na ise. Bono twachete komosiokerera lakini ebisa biaye Latest ekise kiaye naikera, naiba emasini ekorabia obonyanki korwa miriri aria, akaiba esimi, naminyokigwa iga okobwatwa, okoirwa omogambi, gochia onye ririri riatigwa, gotanga omwana otageti gokora ki? Gosira, gotanga koba moito akwe, gose airwe asibwe. Ntwakorete oboresness buna eserekari. Gekaba ng'a amang'ana ayio tiga anchera nugo, tiga oyio achaka nefaini eyio, ebinto ebi biere igo. Naende wiki etaraera ibere yarenge omotienyi oria okorire ekisa kere ekenene mono.
Nabwate abamwabo abaibori baye mbaro? Abaibori baye nao bare moyo babere. Ise amenyete ekeroka, ng'ina obwoba obo buna bwamwagete igo oratamete, taracha.
Ase enka eria yabo onde nare mwao orwore korwa ororo gocha ase enka iga maybe gokwana abere atato, kwana ki igoro y'amang'ana aya iga buna abeire gakaba?
Monto taiyochire mpaka bono iga. Mpaka muno uchungusi yaikeire iga. Eh, ndero ise, ndero ise omwana bacha na DCI gocha. Eh, naende tinamanya nagenda noare noare.
Enyomba eye iga ase omwana oyo iga atogete ka kare ime. Eh, ng'o omenyete ororo na neyang'o?
Enyomba eye Ere omogaka okorokwa Sebania aondo omwebu. Omogaka oyo nigo achiete mpaka agateba orure ekenyoro kiane nkamotinyi korwa ororo akagenda gitare ase abamana baye bamenyete nere agorete oboremo igo ntoywa nere naende ntwakikisete takoba ere naende nachiete akagenderania. Igo ntore nobomanyene bwa Isiraeli buna ekenyoro takoreti ki? taiyo.
Aiga ase omochie oyo iga buna naigwe disi yaye are gokwana iga iga, ee, buna akweresa, nere biekorenge ase enyomba eye ime.
Omwana oyo nere biekorenge ase enyomba eye ime. Eh, nigo atwarete obwoba, akarora te, okorora ng'a tamanya gose omwana oyo moyo are, akarora nkoraba nere ndore gose naye nachia gotaboka, akaba gakorara nere abwo, Ekero amokuna mambia, nari anyorete kumbe omwana oyo achete agakwa.
Econdition yaye ekero omwana oyo mokomonyora ng'aki yarenge. Omwana oyo ekero tokomonyora, konya ogundire, otiokire nonye abegete obuta chiaye mobere, na echianga chia esukuru, konya ochonchorekire obeire chinyama chioka, okomokuna. otorokana. Igo meaning iri ng'a ebuni eria ase abekire ime riberera riria agatoba, ekero atoba agachaka koreta harufu. Omomura oyo omonyene enyomba nabo abungete buya korwa omorango oo, ijapokua aba. Omomura oyo arenge koenda onyegerie etirisa yarenge ya rogoro, orare ororo, akamobeka ororo, ekero akorete airanetie egete, agasiekera egete. Ekero DCIO bachete bagatagora, ebakunete egete gegaiteka, meaning ri, tarenge goeta morangu. Nigo arenge goeta etirisa naende oirana.
Chiomba echi iga abanto batamenyeti buna koigo omodisi aye agokwana iga iga chinyinge chiabo. Abanto nkwane ki bare ng'a usalama ye chinyomba echi iga chitamenyiri ng'aki chikoba?
Egento twasomire rero na abaminto, gochakera rero getatonyore, koroche abana bao bataiyo, koroche abamino batamenyeti nka,

Etigiri ere gw'asie omonto araitwe okoru rooche, abe eku ime.
Amang'ana are abeire kagosoka ase emetandao emenge, ayande ago allegium nenke iga yabo omwana nogo ba bakorete ase okomoita. Amang'ana ayio nkoigwa gagokwanwa naende mwanye kwanera. Inki orabe gokomenta igoro y'amang'ana ayio? Amang'ana ayio barenge gokwana narenge aya ofumi. Buna inche Chairman nabatebe, timorakurusia egento kiaino omonwe otarakemanya buna kere. Inki eke bare gokwana?
Ebarenge gokwana ng'a omwana oria aiti kafara. Arusire egento tokoroka ng'a kafara, yaani Eng'wanso. ekero orakore eng'wanso egere otenenge. Bakamanya korwa bakabekera ng'a nefamiri yakora ki? Yakora bo. Gekagera nonya na esokoro yaye Ekararamika ng'a igo inche naitwe omochokoro oria one gekogera, namorendire korwa are omokebe, akaba one, mbono ngocha gotenenka buna nakogotaa iga mbwate chimbuche. Ayio amang'ana ayio atarenge bo, arenge aya obwume. Mbanto ki abakorete amang'ana aya? Abanto bakorete amang'ana aya naba emetandao, abande naba egechichi, kogonganisa efamiri, Ekero ebinto mbi bigenda boronge, ekero toteberire ebimo. Rituko riria omoerio labda togochia gokorera ekero omomura oye arikerete chief emessage ng'a naende asegete mono omobere ore naende ninche nakorete. Chief ngetambokerwa ki airete omomura oyo iga achiete akamoira polisi iga amotebetie ebache gose ng'aki yabera.
Abwo napongese chief ekero amorikerete emessage eye, akamotebia amarieta aye Chibu akamotebia, Egento ogokora nkoriginde enchera ngokonye, tiga narageneki ng'a nekeene omwana oyio na noe aremo abwo ase ogoteba. Ekero anyora omwana oyio noe aremo abwo ase agoteba, nabo aigete rituko ria igoro, okomotebia, Inchungo, omomura oyio nabo achete buuya, tasugumiri inchera ende yonsi. Agacha agaikaransa mwomonyene oria ase aitete omwana ang'e twagwasi nabo twarengoo, lakini tamaeti gose nkobwatwa are. Agapembereswa agapembereswa akarua esimi, igo ta taete chibu ngaki chire nkong'u mono egekogera airete ng'a chibu amokonye. Lakini ngosaba iga, chibu namokonyete, ase engencho gotango bono taiyo, gotango aiyete. Egento giogokumia, buna inche omochairman rituko riarenge ria Aramisi erio, bono chiabeire saa saba, twachire baka efaransa nkobatebia tiga toraete chichae echi ime nabo eratoke omwana amatebe mwamonyorire iga saa nane saa tisa, bono inche naende ntebetie omwana oyio ng'a Mbugerie esirimbi. Omwana oyio aganteebia, Ng'a esirimbi. Akabugia ore tagweikorua abake ekanisa mbu esukuru mbu mokwerere etundubari ase ekare, goteeba ng'a tokonye omwana ase mobegete. Kumbe nere okorete ki? Nere orenge. Tagotuma tuma gochia igoro rende ntwamanya rende tokamanya rende nabo eratoke noyomo oito ase ekenyoro, tokarora naende nao agotobwatisi kumbe nere ore. orenge.
Inki orakwane ase abanto bakorigereretie abande bagotegererete igoro y'amang'ana aya korwa ase ekenyoro ekiiga, naende obosemi ki orarue?
Narenge kobatebia abanto baito b'ekenyoro, Toba abatoereru, ekero twabeire abatoereru, totugute omwana oyomo narenge bw'amasikani, togokora amange toche gokwana. Am, eki naponga, eki narua ase ekenyoro eke nekenyoro bitoetanaine. Gaki, oborebi nenyasore biabuchire. Eki nakio egento ng'endate gokwana. Tobwaterane twensi pi egekogerera bo gokaga nobwate omwana kumbe tokoreti ki? Tobwati mwana. Ekero okorangerigwa kwamache kogundua ng'a omwana oyo noyo one orenge. Kera egesogo gwaga kegakuba ng'a mwana one takogosa. Tobwaterane ekenyoro gionsi pi, toche amo, tosirie oboaribu, ekenyoro giaito kegenderere, tosukie ebinto motwe, abagaka aba bagotire, toche gotiga egesaku kere moyo gegocha korende ekende tari egekweangamia ase ekende.
Asante mbuya mono ase abanto ba Media. ase ogokora egasi engiya mwakorire, korwa twagachagete amang'ana aya Jumaine eri namogendererete gocha, buna omwana atogete rituko ria Aramisi nabo mwachete, moka Jumatano mogatobeka chibicha buya, mokamobwata buya buna akorusigwa nyomba, baria mwaroche chitibi mwaroche chireti mwaroche, egasi mogokora mwa especially Nyamira tumeipongesa. Etokobasaba mogende nemoto eyio eyio eyio eyio, mokonye abanto baito, ase mokogenda muna kogikeria ebinto ebi bi'oborebi, na echinyasorera biasaririe ekenyoro eke, mobisa kende gionsi ng'a abanto babaire amaaki ekero egento eke getigwe, omwana oyo egento eke kebwatigwe buuya, aki etendeke, omomura oria mbuya are konyoka orire esukuru, buna DCI ateba buya iga asibwe emiaka buuya emoisaine. Gagocha gocha anyore otoorekire are omobundi omuya, agotoroseria ebinto aa buya, abande baige omofano oyio korwa chinsemo goeta goeta, mbabase gokora egento eki kabere twakegikeri, taibo? Intwe buna twarure buna twamenyire ekenyoro eki giaito kia morama, omwana oito nato natosireria, lakini nache agatoka igoro gakwete. Naintwe tokumeti na nintwe bagacha koira tokonywa ebimarwa, gose bono naintwe togocha kogenda gochia eeh.

Wee ochi kw'emiaka ikomi tana, minsi tana n'amanono ngina tana. Ase baria mokonyora barabwo nki okobaeresa? Bari nkobaeresa mbare natwerende abanto ba abana ba chire chiani chiachire bobe, abanto aba ko batabagokururukia echaye ime, naende siri tokomanya ase okoirwa. Igo Na waomba sana Mungu. bosi konotiga amarua obe omonto omorembe. Mambia nabo nkoboka mambia, Ntige amaru, mbeke amaru kando, ntebe Yeso nere ngokorera emeremo.
Inche amarieta ane nkorokwa George omoitiri mokaya, naende inche egento nkorokire nko- nko- kobongesa amang'ana aya, amang'ana aya besa eke besa eke egekona na amabe mono, omwana asosireti tokarigiria omwana almost a week, omwana ochete gotoka duster yaani friday, erende tokanyora omwana akwete. Otaiga aria nare kopongesera ng'a ase ase abamura baria aba- abana baria bagotiina na embwa eyio eyio bono, ekero twanyorete oyo obwaitete omwana, esize yaye are na abande mbaro abamwabo bagabwaterana. Esabu eyio torigie enchera ya ogotaka kobagana chisabu echio ase eng'encho ng'a inche chigoikera komenta uchusi enyinge mono ya ogochi gokora ebinto ebinge gekogera oyo bono iga aichiete echera. Bono buna chiaito echio nachiache korwa otagocha gokacha monto ore boronge na omobuya goika riria mariba, agwene tachi koirorera amang'ana ekabira eyio egekogera intwe ntochi gwanchera amang'ana kabira aya agenderere ase ekenyoro kagochi kogenderera ekabira eyio goika bono roruo tokorwa tokore ki torue esambu, abande mbachi kogenderera ebinto ekabira eyio bikogenderera gokorwa. Ase eng'encho ebinto ebio biabeire ebibe mono ntogochi gwancha abana abake, bono omonto ogochi koba abana na obogwasi gwasi moira abe mogende mogondo morende abana isiko. Ntogochia konyara bogima kabere obuya nigo goika tonyore yaani tabia yaye esomigwe abana abande bamanye mpaka chibase chirurire tokogosa tena. Amaru na enyasore. Yaani abanto bakonywa amarwa na enyasore. Omogambi oito nere abe choncho sana korigereria kosoa kounenki buya ase enyasore egotoka abeke abanto abwo choncho tekorera ntogoikera kwamanya konyora abanto ekero egento kiabeire nari tobwate ororo amarwa, tobwate ororo enyasore lakini tomanyete ng'a nere ororo. Inki totakanya konya na mapema ebinto ebio before aya ataragikire koba. Igo bono tobe choncho toimokerere igoro torarimie ebinto ebi kwanza toma twamanya nari toigwe ekero ake gochia koba kende gionsi tochi komanya ase bikorwa kore. Ekogera ekero bikogenderera ng'a mbire oo tokobiatora ng'a mbire oo bianyorwa ninto bire abagambi aba bono ninto tobiancherete bikire oo gekogera biagenderera totakobitaga amaega. Tiga tobitaga before esida ema emechando etaraba. erinde tokonye amang'ana ayio ebinto mbiri kogenderera. Igo. Marieta ngaki korokwa? Ase amarieta nkorokwa Chefita Momai. Mm, pole sana uh, ase ogosirerigwa nomochi kore ogo, lakini ende buna na introduce riga nabo okweresa ng'aki are omochi kore ogo. Ee,
ee, buna moraria goika kombori, omwana oyio iga are omwana bwa omura one, na onye bamonyorete isiko. Ataraicha kare ki rende nabemanyekanete ng'a nere omonyorete, bono rende intogokana ekero oro tori gogekana kerokio, ekiagera tayare omwana noyo are, naiboretwe, naende nonye omomura nabaanchete ng'a omwana ere namonyorete. Yebo.
Ee. Bono eki kiabete ng'aki kia ng'ai kiabanyorerete, naboigo goikera bono iga nki momanyete, na bono gwachire ase enki iga? korwa pole yao. Ee, ase amang'ana aya buna atogete rende buna omwana aborete korwa rituko eri ria Chumatano mogoroba, bono eripoti intwe tonyora tore Thursday mambia, ekiagera rende buna twaika goteba omwana iga amenyete bono ase sokoro yaye ase obong'ina, igo bono eripoti eyio toinyorete ng'a omwana oborire. Na ase harakati echi rende chia omwana okobora kawaida, goika tware gocha. Toteeme koboria ng'a naki yarenge, togateba ng'a omwana aborete buna arwete esukuru, omwana akabora igo, bono investigation egachaka rende konya kobwatia ng'a naki etangasa abagambi bakanyora, bakaendelea gotangasa mpaka goikera ekero twadisipete ng'a bono goikera aho iga tiga totigere Nyasaye, egere arigie chinchera mpaka omwana oyio atoke, igatigara abanto bakonya gosaba. goikera rende baka buna twacha konyora eripoti ng'a yaya yaigwekanire ng'a omwana oyio eripoti yachire ng'a omwana oyio igwekanire iga are ase enyomba gete ime etamenyiri. Bas igaa rende eripoti ekaanda goetera abagambi bagatuma amang'ana gochia ase eserekari, eserekari egaicha rende kawaida abanto mbagosoa oro goika baganye eserekari eiche etibiti ise igoro yoka erinde erore ng'a na ekeene nere ore ime ekiagera ekonyara goika naende mobwene omonto nere ore ime. Meipi ase engencho enyomba eyio etamenyiri, naende naende monyore gose nomonto oitire nere omwao obekire oo. Lakini buna eserekari bachete bagacheki bagatagora, ekiagera nabo yanyagete ng'a omwana oyio nere ore ime, naende naba abekire chigunia ime tu, aitire abekire egunia ime eh.
So far bono buna mwachire iga maybe korwa ase enka eria yaino gocha iga, ujumbe nene yaino gocha ase aiga neriria eye? Eh intwe bono. Inche ritang'ani egento ndasabe naende ng'iranie Nyasae mbuya mono mono, ekiagera eripoti nabo yachete mono ng'a omwana oyio rende abairete ng'a nomomura oyio one omoirete, bono rende yatege time naende abanto mbatwarete tension enene ng'a mbaegene ng'a tari ere, abe amasi koira mono ng'a nere ekiagera abagaete ng'a may be nabo egotoka nere omoirete ekiagera nomwana oye, rende konyora activities omomura otebire nare koiba mwane ekiagera. Omwana buna agoeta anse anchera, omwana obo okonyora aro igo tabwate niyo aya agochia koiba omwana, naende goikera achie goikera ng'a ngocha komoita arenge. Bono rende inche ritang'ani egento nkoiraneria ng'a Nyasae mbuya mono, ekiagera bweorokirie, ekiagera yachia gotoka goikera bono iga kende nkeiyo, may be naende nabo ndatebe ng'a gose kanga bono abanto bande gose baitirwe ase eng'encho y'obomaene konya botararorekana. Ase igo inche ngotebia Nyasae ng'a mbuya mono. Ekiagera Nyasae oria abanto baare gosaba, ekiagera nonde bwensi ore gosaba iga baare gosaba ng'a, Gaki omwana oyo aoroke, erinde amang'ana aya y'obotantanigwa anyare koba gagosira. Igo rende inche buna ngoteba buna yaorogete iga na goikera ase obotuki obwo nabo gendererete, naende nabo ngoteba ng'a Nyasae andere koigora chinchera mono, erinde obotuki obwo boere buya, ekero amang'ana ayio yaerire, omwana oria nomwana orenge omoke, amaraika. Omwana oria inche nambagwani nteba naende onde omorisia bw'ekanisa eye yaito ere iga iga, igo nomwana tibwabwate omwana omoke ase ekeombe ki'abana abake, nabo kiabete egento kia omoichano. Igo nabo totebe ng'a omwana oria Nyasae abeke omoika oye ase agaya, ekiagera oyo nomwana omoke konyora otaramanya kende, nonya okoirwa kwaye nonya oyo omoirete iga amoirete omwana maybe amoirete buna omosani. Bono rende, inche ngoteeba ochumbe ngosaba, Nyasae tiga atenene kotenena nekeene kiaye, agenderere kotibitisa naende aorokie ekeene ketenene boronge, nonde obwate ebirengererio biarenge aare nabo nkagete ng'a Nyasae, Nyasae, na kere ekia Nyasae naende notagokeira gochia aa, naende Nyasae nabo agokerete ase eraini nkebwenerete koba. Igo nare gosaba inche ase chifamiri echi, intwe ntobwati bobe ase efamiri yane, inche tingotwara bobe, Ekiagera nabo ndatebereire ng'a nase engencho ya harakati eria y'okorigia na ekemwanyabanto nabo yagekonyakana omonto na ogokagera. Bono ase engencho Nyasae aorokirie ekeene, naende twegente ng'a nandere koigora mono, intwe tware gosabera nomorembe, erinde ntotware naende goetana ase egati yaito, ekiagera Nyasae ere Nyasae, Bono inche nare gosaba ng'a Nyasae tiga atere omoroberio ogenderere buya, naende amang'ana ande tachi konya koba gochia magega, naende ase ande konya ande konya binde biabeire ebibe, netagete tobekane buya to tobekane boronge amang'ana aria ya ogokagerana, amang'ana ya okoira ebirengererio ebibe, toyarusie oende toenderere komenya. Buna twakabire tokomenya korwa maega.
Buna omorisia omobe ering'ana buna eri iga abana babere bagosira amatuko aya, abana babere bagoitwa ase chinchera chire chimbe buna echi iga, nki orakwane ase abagusii bagotegererete chinsa echi? Ee, bono inche egento ndatebe ase ebikorwa ebi iga, nabo tagete goteba ng'a nabo tagete tosabe mono Nyasae, ekiagera ebikorwa ebi ase omonto ore boronge, nabo tokora ng'a tari monto obongo bore buya. Nomora riga bono more igo imoke okore egento ekeebe insa. Igo inche nare gosaba ng'a ase chingaki echi iga, nabo tware gosaba ng'a gaki abaminto, abanto to baminto ki tobwate abana, tonye korora abana baito ng'a naki bamenyete, mbasoa chikampani echi chimbe. Ekiagera inche nabateete koira ng'a omwana agocha gokora egento ekabire eke, mwana oyo obongo bwaye mbori buya, aitaba agotumeka amadawa ya kulevia, eyagera omwana omanya gokora egento ekebe buna eke. Omonto ore bongo bore buya tagokora igo. Nigo tware gosabera nabaminto ng'a gaki toteme gosabera abana baito, tosabere abana baito erinde mbamase goikera egetendo eke, ekiagera egetendo eke ase ekemwanyabanto naende amanyinga ekemwanyabanto. Nabo okonyora agerire abanto bakorire ebinto ebibe, nonya ere onyorirwe naende oitirwe. Igo naende nabo nagoteba ng'a nainche, bono ense yaikeire ng'a, rende tiga torende naintwe abana baito, ekiagera engaki yaikire gokora ng'a bono ense ngonya koerere mwana bagoitunche rende yonsi.